Meta n-natura ssejjaħlek, insomma kulħadd ikollu bżonn jagħmel xogħlu, le? Imma illum il-ġurnata tlesti, tiflaxxja u tinsa kollox. Il-mistoqsija dwar kif għandna niddisponu mid-drenaġġ hija waħda ta' uġigħ ta' ras illi ilha magħna għal eluf ta' snin, mill-bidu nett illi l-bniedem beda jgħix f'komunità. Għal sekli twal, dawk in-nies li kienu jgħixu fir-raba' kienu jiddisponu mid-drenaġġ tagħhom billi jitfgħuh f'xi fossa mħaffra fl-art jew inkella jużawh bħala fertilizzant. Dawk li kienu jgħixu mal-ġenb ta' xmara jew mal-kosta kienu jarmuh fl-ilma tax-xmara jew fil-baħar. Il-fatt li l-gżejjer tagħna huma mdawrin bil-baħar u li l-popolazzjoni ta' Malta kienet żgħira, bil-maġġoranza tan-nies jgħixu fir-raba', kienu kollha fatturi li għenu biex jirnexxielna niħilsu mid-drenaġġ. Id-drenaġġ joffri sfida serja. Drenaġġ mormi bl-addoċċ jista' jew jikkontamina s-sorsi tal-ilma u jikkawża mard serju, jew inkella jikkontamina l-ambjent b'danni kbar fuq in-natura. Illum, b'investimenti kbar, id-drenaġġ kollu tagħna jiġi ttrattat sabiex titneħħa kull materja solida jew kimika dannuża biex meta l-ilma ttrattat jintefa' l-baħar ikun nadif, għajr għall-batterji. Dan ifisser illi hekk kif l-ilma ttrattat jitħallat mal-ilma baħar ma ssir ebda ħsara lill-ambjent marittimu tagħna. Il-ħafna investiment li sar mill-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma f'dawn l-aħħar snin fejn jidħol it-trattament tad-dranaġġ, wassal għal kwalità ta' ilma li qed jiġi mormi fil-baħar ta' kwalità ħafna aħjar milli kien qed tintefa' qabel. U dan ovvjament qed ikollu benefiċċji wkoll fuq iż-żona kostali. Qed ikollu benefiċċju wkoll fuq żoni ta' rikreazzjoni bħall-bajjiet tagħna. u anke fejn jidħol l-ekosistemi. Kwalità ta' dranaġġ li huwa trattat kollu, għax f'Malta permezz ta' dawn it-tliet impjanti li għandna nittrattaw id-dranaġġ kollu, qed itejjeb ukoll il-kwalità taż-żoni kostali ta' madwar Malta u Għawdex kollha. Il-fatt li għandna t-tliet impjanti li qed jittrattaw id-dranaġġ kollu biddlu l-mod ukoll kif aħna nirrelataw mad-dranaġġ mil-lat tal-immaniġġjar tal-ilma. Ġifieri id-dranaġġ m'għadux xi ħaġa li rridu niddisponu minnha, imma offra opportunità ta' riżorsa ġdida bħalma hi l-New Water, tana wkoll il-possibilità li ntejbu l-kwalità taż-żoni kostali tagħna, allura kien pass importanti ħafna fejn jidħol l-immaniġġjar tal-ilma b'mod ħolistiku għall-pajjiż.
Id-drenaġġ fil-maġġoranza assoluta tiegħu huwa ilma. Huma biss sitt partijiet minn kull 10,000 li huma magħmulin minn materjal solidu jew organiku. Meta l-ilma tat-toilet wara li tifflaxxja jew l-ilma tas-sink, tax-shower jew washing machine jidħol fis-sistema ta' drenaġġ, dan jgħaddi minn netwerk ta' katusi twil aktar minn 1,500 kilometru. b'aktar minn 100 pompa illi jwasslu d-drenaġġ lejn wieħed mit-tliet impjanti għat-trattament li qegħdin f'Ta' Barkat, ix-Xgħajra, iċ-Ċumnija, Limiti tal-Mellieħa u f'Ras il-Ħobż, Għawdex. L-impjant ta' Għawdex, parzjalment iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea, beda jopera fl-2007 u dak taċ-Ċumnija, iffinanzjat taħt il-ħames Protokoll Taljan, Beda jopera fl-2009. L-impjant f'Tabarkat kien imkabbar u mmodernizzat. Kuljum, dawn l-impjanti jittrattaw id-drenaġġ kollu ta' Malta u Għawdex, 67 miljun litru kuljum, f'sena 24 biljun litru drenaġġ. Dak li n-natura tagħmel fuq medda ta' ġimgħat Dawn l-impjanti jirnexxilhom jagħmluh f'inqas minn ġurnata, f'madwar tmintax-il siegħa biex inkunu eżatti. L-ewwel parti li jidħol fuq id-drenaġġ hija l-pumping station. Hemmhekk aħna nirċievu l-ilma kollu li jaqa' mill-gravity u mill-pumping station tal-Marsa. Hemmhekk fl-ewwel stadju aħna inneħħu l-partijiet kbar li jkunu fid-drenaġġ bħal tissue papers, wipes, dak kollu li jaqa' fid-drenaġġ jirċievuh hemmhekk u nipprovaw inneħħu l-affarijiet kbar. Fit-tieni parti mbagħad jgħaddu minn screens iktar għaw fini fejn neħħu ramel, żjut u kimikiċi oħra bħal xi ħmijiet oħra. Mbagħad jgħaddim il-proċess ta' fiżika u kimika. Aħna hawnhekk inħaltu żewġ tipi ta' kimika biex il-parti solida ta' dranaġġ tingħaqad Titqal u tinżel l-isfel u tissepara minn mal-ilma. Wara jmur ġo tankijiet oħra għal parti ta' nitrifikazzjoni. F'dil parti ta' tankijiet teżisti bakterja differenti. Hemmhekk il-bakterja jkollha bżonn l-arja, għandna blowers apposta li jitfu l-arja l-ħin kollu Din il-bakterja toqtol il-kumplament tal-kimiki li jkun hemm fid-dranaġġ biex finalment jista' jintrema l-baħar mingħajr ebda ħsara lill-ambjent. Il-parti solida ta' dranaġġ tmur ġo digester anaerobiku. Da jinħadem għal 30 ġurnata fejn jipproduċi gass. Il-gass li nipproduċu aħna nħadmu tliet biogas generators li jipproduċu bejn wieħed u ieħor ta' 1 megawatt li bih inħadmu 40 fil-mija tal-impjant.
Id-drenaġġ jiġi prinċiparjament minn tliet sorsi differenti, mid-djar, mill-industrija u mill-operaturi tal-bowsers. Issa, kull tip ta' drenaġġ fih sustanzi fih li jekk ma jiġux trattati, iniġġsu l-ambjent. Issa, dak kollu illi jintefa' fid-drenaġġ huwa regolat bil-liġi. Jiġifieri jekk inti titfa' xi ħaġa fid-drenaġġ illi mhux suppost tfajtha, fil-fatt tkun qed tikser il-liġi. Fid-drenaġġ ġej mid-djar tagħna, insibu organiżmi bijoloġiċi, partiċelli mikroskopiċi ta' plastik, sapun u xaħmijiet. Anki mediċini mormija fid-drenaġġ jikkontaminaw l-ambjent. Fl-ilma tad-drenaġġ industrijali nsibu firxa wiesgħa ta' kimiċi li jinkludu prodotti magħmula miż-żejt, bħal fjuwils u ż-żejt tal-magni, u kimiċi oħrajn, fosthom aċidi, heavy metals, materjali radjoattivi u mluħa. Anki skart ġej mill-agrikoltura jista' jkun ta' dannu għall-ambjent għax ikun fih pestiċidi, fertilizzanti u diversi nitrati. Id-Discharge Permit Unit fi ħdan il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, permezz ta' ħruġ ta' permessi, spezzjonijiet, monitoraġġ u nforzar tal-liġi, iżomm kontroll fuq il-kontaminanti industrijali li jispiċċaw fid-drenaġġ. Ir-rwol tad-DPU
huwa primarjament biex jinforza l-liġi tar-rimi tal-iskart likwidu fid-drenaġġ, Subsidiary Legislation 545.08. Ix-xogħol prinċipali tas-sezzjoni hija li tagħmel spezzjonijiet u ġbir ta' kampjuni mill-industrija Maltija, fosthom minn lukandi, ristoranti, fabbriki, sptarijiet, impjanti ta' riċiklaġġ u anke irziezet. Kull entità industrijali għandha tapplika għal permess fi ħdan id-Discharge Permit Unit. u jekk tinsab li hija konformi mal-liġi joħroġilha dan il-permess. Kull entità industrijali għandha jkollha dan il-permess biex tkun tista' topera f'Malta.
Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, permezz tal-laboratorji tagħha, timmonitorja kull fażi tal-proċess sabiex tkun ċerta illi kull pass jilħaq il-livell ta' trattament mixtieq. biex b'hekk il-prodott finali, jiġifieri l-ilma li jintefa' fil-baħar jew il-ħama xotta li tmur fil-landfill, ma jkollhom l-ebda sustanzi li jpoġġu f'riskju l-ambjent naturali fuq l-art, taħt l-art jew fil-baħar u li fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw biex ikunu ta' dannu għalina wkoll. Aħna bħala laboratorju nieħdu kampjuni ta' drenaġġ ukoll biex nassiguraw li dak li qed jintrema' l-baħar huwa kompatibbli ma' dawk il-rikomandazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Fil-laboratorju jsiru iktar minn 6,000 kampjun fis-sena biex ukoll nassiguraw li għal stage ta' wara, għal purification, għal new water, ikun tajjeb. Kif qed taraw hija sistema kumplessa illi sakemm taħdem tajjeb kollox sew, iżda xi kultant l-irresponsabbiltà ta' wħud tikkawża ntoppi kbar. Fl-2019 xi ħadd rema fis-sistema ta' drenaġġ materjal illegali illi rnexxielu jgħaddi mill-katusi mingħajr ma jsoddhom u jasal sal-impjant ta' trattament f'Tabarkat. L-iskart illegali imblokka s-sistema u l-impjant kellu jwaqqaf l-operazzjoni tiegħu sakemm tnaddaf. proċess illi ħa diversi ġranet. L-istorja repetit ruħha fi Frar tal-2020, meta l-impjant ta' drenaġġ f'Ras il-Ħobż kellu jingħalaq sabiex jitnaddaf għaliex xi ħadd rema' sustanza illegali illi ma setgħetx tkun trattata.
Meta jkun hemm skart mhux permissibbli mil-liġi li jiġi mitfugħ fis-sistema tad-drenaġġ, jinħolqu prinċiparjament żewġ problemi. Waħda ta' blockages li jiġu kkawżati minn rimi ta' xaħmijiet, wipes u skart goff ieħor, kif ukoll minn rimi ta' sustanzi korrożivi bħal għaxti jew inkella ilma li jkun fih ammonti kbar ta' melħ. Dan jikkawża corrosion fis-sistema tad-dranaġġ, il-pajpijiet kif ukoll anke l-pompi. Ir-riżultat aħħari taż-żewġ problemi li ġew kkawżati jisfa billi jiġi jiżbroffa d-dranaġġ fit-toroq jew fil-bajjiet tagħna ovvjament joħloq inkonvenjent liċ-ċittadini u l-poplu. Kull sena, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tonfoq madwar tliet miljun ewro biex tnaddaf imblukkar u ssowwi ħsarat ikkaġunati minn materjal illi mhux suppost intrema fid-drenaġġ residenzjali. L-unika affarijiet li għandhom posthom fid-drenaġġ huma dawk li aħna bl-Ingliż nirreferu għalihom bħala the three P's, pee, poo and paper, l-iskart naturali tal-bniedem u toilet paper bijodegradabbli. L-affarijiet li nistgħu nitfgħu fis-sistema tad-drenaġġ huma prinċiparjament tlieta, pee, poo and paper. Fil-fatt din hija wkoll kampanja li nidiet il-Korporazzjoni biex tqajjem kuxjenza fil-poplu biex inkunu nistgħu nippreservaw is-sistema tad-drenaġġ. Apparti dawk it-tlieta nistgħu nitfgħu wkoll ħas ilma tal-ħasil ta' l-art, ta' platti u borom, ħasil ukoll għal ta' l-iġene personali u ilma ta' ħasil ieħor. Min-naħa l-oħra affarijiet li mhux suppost jintefgħu fis-sistema tad-drenaġġ huma varji, però l-iktar importanti nsibu xaħmijiet ta' l-ikel, żjut tal-karozzi, żebgħat u tiner, kif ukoll ħmieġ ta' l-annimali u anke affarijiet oħra bħal mediċini u pestiċidi. Dawn kollha jagħmlu damage fis-sistema tad-drenaġġ kif diġà tkellimna qabel.
Malta kienet l-ewwel pajjiż fil-Mediterran u s-seba' wieħed fl-Ewropa kollha illi beda jitratta d-drenaġġ kollu qabel ma jmur il-baħar. U bis-saħħa t'hekk il-baħar u l-kosta tagħna raw titjib ambjentali konsiderevoli. Il-bajjiet t'Għajn Tuffieħa, il-Ġnejna, Anchor Bay u Paradise Bay m'għadhomx ikunu kkontaminati bid-drenaġġ. L-istess jingħad għall-kosta tax-Xgħajra. Il-fatt li d-drenaġġ tagħna qed jiġi trattat kollu qed ukoll ikollu benefiċċju importanti ħafna fuq industriji oħra, bħalma hi eżempju l-industrija tas-sajd, peress li l-kwalità tal-ilma taż-żoni kostali hija aħjar. Hemm ukoll benefiċċju importanti ħafna fuq il-bajjiet tagħna li llum ħafna minnhom huma klassifikati bħala Blue Flag Beaches u għalhekk qed tkun ukoll ta' benefiċċju għall-industrija tat-turiżmu. Illum nistgħu niftaħru illi għandna ħdax-il bajja biċ-ċertifikat tal-Blue Flag. U meta tikkunsidra ċ-ċokon tagħna u l-limitazzjonijiet ġeografiċi tagħna, din hija kisba kbira. It-tragward li lħaqna permezz ta' dawn l-impjanti li d-dranaġġ kollu qiegħed jiġi trattat qabel jintrema fil-baħar qed ukoll jgħin lil Malta fl-implimentazzjoni ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea u għalhekk qed jgħin ukoll biex nilħqu tragwardi importanti minn dan l-għad ukoll.
F'dawn l-aħħar snin għamilna pass ieħor 'il quddiem. għaliex l-ilma illi joħroġ mit-trattament tad-drenaġġ lanqas għadu jintefa' kollu kemm hu l-baħar, iżda persentaġġ minnu qed ikompli jiġi ttrattat bi proċessi simili għal dawk imħaddma fir-reverse osmosis biex jiġi reċiklat fi new water li jista' jiġi użat fl-agrikoltura, fl-industrija u anke fit-tisbiħ tal-pajsaġġ. Iżda dwar in-New Water u l-vantaġġi li ġab miegħu nitkellmu fil-programm li jmiss. Illum nixtieq nagħlaq billi nirreferi għal studju li sar fis-sena 2020 mill-Aġenzija Ambjentali Ewropea dwar il-kwalità tal-ilma baħar għall-għawm. Dan l-istudju sab illi 95 fil-mija tas-siti f'Malta huma ta' kwalità tajba ħafna, anzi, eċċellenti. U dan kollu fil-maġġor parti tiegħu huwa riżultat tal-investiment li sar fl-impjanti ta' trattament tad-drenaġġ. U għalhekk għandna iktar napprezzaw dik is-sistema moħbija wara kull flushing u wara kull sink. Din is-sistema mhux biss toffrilna kumdità, iżda wkoll tipproteġi l-ambjent tagħna, illi, fl-aħħar mill-aħħar, ingawduh aħna stess.